Mi ta bisa bo deso. Ora ma risibi e, e, e email ku ma lesa i ma keda babukano, mi tabata sa ku nos kaskabel por ta na peliger asina, no? Tin, tin, tin, ami segun un estudio grandi tumando lugar. Mi sa ta, algun di bos ta bisa, ay, kolebra! Pero no, ta kaskabel ta uno di nos, no si nos mesun

Tur esunnan ku ta skuchando, no solamente nan, ami tambe, paso ma ke- ma keda ma keda babu kam, no? Mi minta sa, pero laga mi puntra bo, por ta e pregunta, sali puntra bo, nos kaskabel ta na peliger? Eh, bontari Terek, kon bai? Eh, s- sí, esa es Sí? de contesta Wauw, cortito. wauw, mi, eh. mi, mi, mi ta sali puntra bo, no- normal, wen normal, lo ke pun, lo ala ke pregunta pa mas, ami ta sali puntra bo, No. nos kaskabel, e ta na peliger? Sí, eigenlijk sí. Meneer Bodo Wiese, Bondala je pregunta Marina yun No, tiki. no. Pero, uh, Sin sí, smaak eh, LSI. eh, eh. Uh, no, eh, ta vera, eh, eh, eh, cascabel está na peligro. Ok. Uh, manera ba menciona, eta, eta un soorte ku a kom voor solamente, eta kom voor solamente na Aruba. Que men, eta un sp- especie endémico. Mm. Zij que men, ku Na otro part di mundo bo no ta ba encontré. Esai ta algo hopi hende no ta realisá. Wow. Um, dus e berdata ora bo topa un kaskabel ta algo eigenlijk impressionante i do honor pa por wak uno eigenlijk, no? Awo am hopi hende por ta hasa brua i am ta menciona parti boa. Boa no ta di nos, correcto? Si hopi importante pa informa. Correctamente. Uh, mi te bai di bia den e, e, e diferencia eigenlijk. So nos tin eigenlijk na Aruba cuatro tipos di culebra.

eh, cascabel y endémico botín eh, nativo. Nativo también te conforme na Aruba, pero na otra parte de een mesmo región también. También, correcto. Zij que men bijvoorbeeld na Venezuela of, of Bonaire, etc. Pero un voorbeeld de un, un, un, un culebra que nativo ta e Santanero. Y después nos te bai na un, uh, un, un exótico, un especie exótico, ante nos te papi di e blind eye snake. Antobra, ese hopi gente no sa di dje mes, pero ete mané un bichi, te chikit sin Preto, no? Uh, casi biña, biña eigenlijk. Sí? Okay. Chikit sin na, ete bota den santo, ete bin den santo eigenlijk. Pero kiko te pasta, uh, ese ya bin ku mas tanto uh, exportacion, di santo anto bra e, e tei awor ki nan den e naturaleza presenta un especie exótico awo de especie exótico botin invasivo anto kiki sa significa invasivo ta simplemente un especie exótico sowieso ku ta un threat pa e nat naturaleza di nos que okay. eta hasi un, un diferencia impacto negativo eigenlijk riba naturaleza. Y esa eto e bobo. E Lembra bobo, explica. no? Dus, dus tin tu cuatro, uh, e, e bonito pa poner de un rij, pero e, e, e bobo ta e problema di que nos tur ta conocer di je. No, no, ah, pues hey, a mí, bosa, y, y tin hora nos así na ocupado en vida diario, nos no te para quieto y mira, Ami por bisa, awor ki mi no ta kor ultimo bia mami run kaskabel. No? Ami, abo, no, abo ta wak du dia, bro. Amainta no sa wak. Abo, pero, no. pero ta berdad, um, e, e, e parti kaskabel, i ora bo para ketu bisa berdad, ami, ami no ta kor ultimo bia mami run kaskabel. Se ke men ku tin skarsedad di, di JI ta mirando ku, Correcto. um, poko poko e por bai extend. No, loke bo ta menshoná ta hopi bon, bra, pasobra E ta parse berdad, pero e berdad también te poco no te wak je hopi. Nee, maar nou. Eh, mi te- mi tin ku buske i buske bon i tin biata pasa pa casualidad, pero pa encontré pa haye pa nos pa hasi e tipo de research nan ku nos ta hasi. Um, manera kiko sa ta nifica ta ku uh, sali man in trempan. Sali man in trempan, uh, seis hor den veld kaba, ta kana rond, buska, wa ken ken po haya kiko. Uh, a man in temes uh, nos a- na bai trobe i Mi colega a Rani a haya un toevallig. Eso sí. Problema, no? Eso Laga nos bij deze zijn. Pero, um, uh, in verdad, het, het, het not fácil para encontrar. Pero, okay. kijk het motivo eigenlijk. Dan, dan te camouflage. Dan te mm. camouflage, dan te blend in hopi bon. Ku e environment. Ku waken zomaar. No, maar bij waken zomaar. En nota, nota val op eigenlijk. I, i, E challenge, siguiente challenge te binta ku e tin su su su rattle, right? Mm. Pero e no te bai rattle zomaar. Paso kiko te pasa Ora te den, ora te sinti den peligro, Pero correcto? extreem den peligro. Pa kiko paso e ta depende hopi ariba su camouflage. Eh, dus eigenlijk kita pasa magina, bo ta pasa bani dje, e ta keda keto paso e ta spera ku bo ta djis pasa bani dje. Mhm. Ke men si e bai rattle, e ta hasi su mes eh, eh, como te bisa, aware ku hey, wak ami tei. Na mesmo momento cu e que bisabo bai dimi, pero Correcto. eh, pesai e bobia e no ta huze zomaar. Dus pesai tambe ta se un otro mas difícil pa haya tambe. e Imaginabo. Sí. Awo, am, am segura ki rato nosotros ta conversando junto con Meat Connect am, di parte Toledo Zoo, right? E Correctamente. awo, am, kiko ta e proyecto? Promer que nos bai mas, eh, mas in depth, mas, eh, eh, eh, nos drento tiki mas den e estudio. Ki estudio Aruba Conservation Foundation ta siendo hunto cu Toledo Zoo. Correct, esai ta berdad. Uh, Toledo Zoo ta e partner di nos. Uh, uh, uh, nos eigenlijk, um, wacht, e, e, e berdad dat nos tiene que check kiko ta e populacion ahora ki nana okay. i bewak si berdad e ta bayendo miho of ta bayendo mas atrás. Um, kiko ta e, e, e bambisa si inbreeding te pasando of no. Ze también un peligro eigenlijk para de población. Y esai eigenlijk bo ta hasa door di hasi DNA check. Dus un di e e e researchnan ku nos ta hasi ora nos gara un un kaskabel, si, bo ta midié, nos ta pisele, nos ta check kuantu ratel e tin, nos ta check e largura di e rabo, y mas importante nos ta saka sanger di dje pa bai pa bai hasi e research. Esei nos ta manda mi koleganan bek kuné na Merka, en nan ta bai sigui prosesá eseinan. Den tur esei bo por saka hopi informashon. Pa check berdad kiko ta pasando eigenlijk precies cu e cascabel. Eury, um, manera bo menciona, awoki te proceso unda ta bai ta studiando e pobulacion, si, correcto? Pero si, si. si ainda no, no tin e, e data ei di e pobulacion, con mm. boso sa cu nos ta na peliger cu e cascabel? Uh, bon, bo ta wake, no? Y atrobe, uh, or, bo ta clasifique mundial. Okay. Si, si uh, ban bisa un otro tipo de especie, bo tiene Hopi mas lugá ku djis sentral na un isla awor aki nan, e ora e poblashon ta mas grandi. Pero mundial, na Aruba so e ta kòm for, i na Aruba so kaba e ta tiki, manera bo menshoná, di baina bo ta wak e. Korekto. Sei ke men, sei ta un alarm kaba ta bai off nan ku hey, wara rato, kuantu di bèrdat tin? E estimation awor aquí ta plus minus doshe. Y sé que... Pariba full isla? Ajá, sei mes. Dus e estimate awor aquí ongeveer por ta doshe kas que arresta. Plus minus, correcto. correcto. Wow. Dus zij ta, wow. zij ta nam un perspectiva eigenlijk con e costa bayende at the moment. Eh, wow. Pero esaki eh, eh, naturalmente het un estimate. Ainda no? ama quiere por ta un, un mil bij arriba. No, I don't know. Pero, laat me contar een story, pas Mi ta purbando di elimina ha luganan ku e no ta. Anto bra nos ta haciendo e e research nos ta kumisa mas pa bou, mas pa nort mi ta bisa. Um, nos ta bai na richting Alto Vista. Anto nos ta dal un un boskeo, un sondeo en aan eigenlijk i nos no haya yon kaskabel. Di Alto Vista nos ta sigi bai uh, richting Sero Kristal, i e nan tampoco mi no haya cas cu bel. Pero, ma bai puntra e hende nan de bicendario, a nan tampoco no ta wake mas e nan, pero nan a menciona así cu e tempo naya nan ta ta com voor. Kiko Wow. esei caba ta bisando bo cu e poblacion ta bayendo mas y mas Sinterklaas. cerca di un Wow. area so. Dus esei caba ta un, un

I'm, I'm, I'm happy to hear you guys all, are already working on this, um, and I hope we can solve this as soon as possible. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you. Aruba Zeta Watan, nos in in the Toledo Zoo y también Aruba Conservation Foundation. Unda ku nan abin um, cerca nos y nos pora conversar un tiki y nan aduna información. Y yo no me digo bise bruto maneta. E cascabel tan en peligro. Más o menos atravesar aquí un estimate portate un 200 cascabel aki nan na Aruba. Nan ta bai hasi un estudio specialmente pa por pa por asina mira e populacion no pa pa studia e populacion di di e cascabelnan pero den esey caba ya caba nan a cuminsa traha di tur manera pa por tres un solucion no na Merca manera nan a menciona tin algun cascabel di Aruba atrobe cu no ta bai no ta ser laga den libertad specialmente caminda unda cu si mañan ku nos ta bati ku no ku bisa ku no tin mas kaskabel kaskabel a yega su fin na aruba tin pa trese aruba bek i i kuminsá e populashon di nobo pero mi ta esei ta hopi importante si bo mira un kaskabel no tene miedo di yama aruba conservation foundation bo ta bai duna un man na e estudio aki di nos kaskabel ku ta úniko úniko akinan na aruba.